Wel Liz, a fel croeso i Steddfod. Dych chi'n anerch am y tro cynta bore yma ym Mhabell y Cymdeithasau, sut brofiad oedd hynny? Dwi'n cael sawl profiad am y tro cynta yn ystod y misoedd diwethaf gyda. Yr ei hwnna'n braf iawn. Um, gyda i gefndir mewn darlithio, uh, er falle dwi'n quite yn arfer ti sefyll yna traethu mor hir a hynny. Peth o'n i mwyaf nifr amdano fo oedd paratoi, oedd meddwl, be di oedran debyg y gynulleidfa yn mynd i fod, ac o'r testyn o gynnau yn mynd i fod yn deud wrthyn nhw bod nhw wedi bod yn sbongio oddi ar cymdeithas felly, ac yn amddifadu bobl ifanc a sut ymateb o'n i'n mynd i gael, ond o bobl yn, yn ymateb yn, yn, yn da iawn ac yn cymryd y pwnc o ddifri lle. Sôn i chydig bach am y thema felly, sôn am bobl ifanc ac am cael ei amddifadu o wleidyddiaeth. Dwi'n meddwl mi ddeilliodd hyn o fod yn cymryd rhan yn y cyllideb ac gynta oll o'n i yn yn brofiad diddorol yn fy hun syth bin pum munud ar ôl i'r cyllideb orffen o'n i fod mynd ar y rhadio a siarad yn ddoeth am y cyllideb. Ma' hwnna'n actually yn eitha anodd achos 'dych chi newydd glywed o A fawr ohono fo sy wedi mynd i fiewn, ond mi ddysgus i, os di hwn yn wir am y gwleidyddion, mae'n wir am y gohebwyr hefyd, dyn nhw ddim really wedi deall nhw lawr, a mae'n cymryd tan y, tan y nos i chi fod wedi deall yn iawn. Ond o ddeall yn iawn, oedd o'n ddiddorol a cymryd y cam yn ôl pa mor sinicaidd oedd y cyllideb o fanteisio un garfan o bobl, a hynny wrth gwrs yn bobl fydda'n pleidleisio dros y llywodraeth newydd sydd gennym ni, ar draul bobl dyn ni angen cadw yn dyfodol, bobl fydd eu trethu nhw yn talu am y cenhedlaeth hyn. Ac bydd gymaint o anhegwch yn ymwedig gyda'r yr, um, yr income view cenedlaethol. a bo' hwnna ddim yn berthnasol i bobol da- o dan pump ar hugian oed. Ydi hynna, pa fath o ragrith a ra- a ragfarn ydi hynna yn erbyn bobol sydd yn gweithio, sydd efalle wedi ca'l dyledion mawr ar ôl prifysgol, sy 'di ca'l dim o'r manteision ma'r genedlaeth hŷn 'di ca'l, a rheini wrth gwrs, ac o'n i'n mynd trwy'r coste o faint o incwm o' rywun yn ca'l yn ei dro- yn oedran pobol hŷn yn talu dim treth incwm, dim yy Yswiriant Cenedlaethol, mae pobl ifanc yn colli dros 6,000 a hanner o'u cyflog nhw yn Wales. Rydyn ni'n agosáu 100 diwrnod ers yr etholiad cyffredinol. Beth oedd eich argraffiadau cyntaf chi o fod yn San Steffan? Gyntaf oll, hollol ar goll. Mae'r lle yn enfawr, mae 'na bron i 30 milltir o coridors yna. Ydych chi'n cerdded i lefydd a geisio cyngor gan Dafydd Widdler? Be ydych chi'n neud? Cerddwch fel mae chi, Pierre, 'lly. Drychwch yn hyderus. Mae hwn yn golygu bod chi'n cerdded heb Europoliceman. Yn hyderus iawn! Mam, I don't think you want to go in that direction. so gennych chi, da chi'n gorau ffindio'r ffôn o gwmpas, da chi ddim yn gwybod lle da chi'n mynd. Mae'r lle'n aeth o rhyfedd, bron dwi'n meddwl mae o, mae'n croesawu bobl yna. Ond ar yr un un pri, mae rhyw hanner is neges o nid i'r sefydliad a dych chi mond yma am ychydig bach. Gewch chi fwynhau, ond cofiwch fe hafio.